Ka dadonjo to mi ng'aling'a ji wakni awaka manie kanisa na chak donjo. Ju- Nyithindo gi tema tama ma kata wuo gi moro to moro timo ma koni, moro timo ma koni. Moro nyicha dwano gi ogo lam Nairobi. Nina piche. Nina piche. Hey, Nina piche. hey, Wuoga na oko ka. asiwuok. Be nitie gima useloso ka mondo abed kaka jaduong'? Onge. To kawuono nyithindo kodhi ka. Obikai. Apiche. Apiche. Ah. Dianika.
Asebiro mama. Iwacho nang'o? Baba uluongi. Eh. Adwa ni mondo idhi luong n'Ozum kama nitie.
Ozum. Ozum do ne ni kane twi mana dhok. Nyathi Ozum ne ok ber kane dhot ya. Nyathi dwa thago dala ka diek. Pok one kama nitiere. Uzum! Uzum yo! Ang'o mitime bungu ka bwana manyaka ni jaduong' chak dwari dala bwana. Pok imodho dhok, diek pok otwe loj. Atugo, atugo. Kamirome ni pod ikoni tugo. Atugo. Ang' na pae ma wi chodi chak wuodhi dhi dala baba dwari. En dala.
Eh, wacho ni ring piyo piyo. Mama be ni dala.
Ipenja nalo kidhi negi wang'i ringi. Gidwaro ang'o?
Indiyo bwana, iketho saa tidwari. Mama bende dala.
Wadhi yang ni negi ka gintie kata ka gionge. To gidwaro ng'o iwinjo ka giwacho ni gidwaro ng'o dala ka. Wach ni ya eh.
ka yudi eh. to kik keth kata sa. Ma baba gi mama kokoni kata gima dwaro. Idhi adhi ambiyo mbiyo.
Ogikoni. Udi kamoro mama yudie. Eh. Ateri atera ng'we.

Bab.
Pachela.
Apich obiro kucho, obiro bira nwe mana ni, nwe mana ni break, break ochot ne ng'ato e arido mar gari. Obiro bira gi ng'wech kadendo timo timo liet koywak ni udwara, udwara, udwara, udwara. An bende awa awa nyaka gik mana timo te nikech na tugo mondo abi awinj wach. Ing'ama ng'ongo ni tugo kati romni. Ayude kohen e wiya, dipo nolwar, olwar e tugo. Na, na tugo kocha baba.

Ingeni ingeni ingeni Nairobi nini kata kesi winjo yani joma go lam nigi pesa. Kuna gini ga joma go lam. Kanyi mani gima Kaso pesa na mara riyo. Ini thup ni nime dhi chamo pesa na. Awinji. Adhi gedo ni.
Adier. Adhi gedo ni Simba kwa. Umene Nairobi nigi pesa. Nairobi ok renge baba. Nairobi bro dhi ma bi duognwa kae. Nyini Nairobi nyini kidhi for the first time nyaka ibed ng'ama serious, nyaka ibed ng'ama changamoto. Oh, eh. Nairobi dhi. An koro ng'ama mondo dhi. Kaw bagni andoko. Oh. Ayero kamano. Donge koro iwuoth maber. Eh, geche madhi Nairobi ting'e ni ng'eny. Kik ilal Nairobi asayi, ing'e ni in e geno wa modhi Nairobi.

Aserito gari gi kinda makoro tiende na oja. Tiende na oja aserito gari le. Gik muwacho go to era, sata ngina dhi Nairobi adhi go lam. Nairobi okeli dhi tago ni to. Namu chamo gi nga.
Wije.
Wuoyo choka. Makai ti. Makai ko.
Waloso dakika. Ida dhi timo Nairobi.

Kalo piyo manade ni yawa. Somani adwa lewo ka nyakang' sa adi yawa to asechung' asebudho e chuny taon ka. Adwa budho ka manade ni yawa.
Owadwa to nokona ni wabiro lalo mera.

Omera bi ne. Ozu. Yato kama okechal ka gima nyako ng'eya. Wuod omera. A dala. To jomoko osekona seng ka. Chiegni ne gin dhano adek ang'wen kama. Osekona seng omera ma ndawapi, dogani, chwani, meya. Adwa dhi obungo, wadwa odak obunga iwinjo. To adwa dhi obunga mondo babawa ogola dala. Ni mondo adhi ago lamo omera konya bwana leo.

An aol makoro ah, luong aol. Omere bi kaka asebedo e gari bwana. Asebedo e gari makoro aol aol matienda ojony mosetho ta kalambibi te. Lwetena osetho kalambibi te. Denyo kenda denyo marach ma kaka nawuok dala gi nyoyo gi nyuka. kaka ne wamomi amadho e kaka nawuok adenyo ka adenyo sawa sawa mang'odo wadwa ka kabeto ni kadonjo tayudo ka chae nitiere kanyo manyalo kata ol afadhali ong'ew na ol kata skonj moro oko kanyo monyalo kelo mondo acham
Ah, ah, baro
Tuko wote.

Jawa dwa gol bawe gari. Jawa dwa choko takataka. Jawa dwa timo. An gigo baba ne ok ogola. An gima ne baba ogola ne dala mane owacho ni mondo abi atim Nairobi ka nowacho ni mondo abi. Wuod adhi ago adhi ago lamo. To awuok kata oko ka barad. Iwinjo. Iwinjo. Awuok kata oko ka. Nachung' e dho lam kumoro kanyo. Mera lamo dich gi trela ringo, geche madongo ringo, tukutuku ringo, apikni ringo, Nairobi ndiga kae ringo. Yaani lamo dich- kae mara mjengo wanalamigo Nairobi Mane wakia la.
Mjengo na elam.
Kuko ni dhigo lam. Mjengo na elam. Ok lam mageche ringe ma ini wacho ni koro koro ini neno nade. Kuko se rwako rini. An aneno ni mondo wawe adog dala nikech dala kocha ne maka nitie wanyalo go inyalo kata go tongo ne ng'ato inyalo kata timo gimoro kata inyalo kata riemba piko kacha ni inyalo kata chuo kuoyo yani Inyalo yudo pesa mopogore gi ka mondo adog dala. An adwa neno ni an to koro adok dala. But akiwinj. An to koro adok dala. Koro in mane idak e od owadwani koro eh, adwa dok dala dala to adok e dia adiri ma Nyasaye. Wakati adhi wuotho gi tienda. Ne ne ne ne giwacho ni mamwa moro ne nitiere ka gari otiyo kambi chumbi gi mama nitiere piny but londiani ka. San adwa dhi adhi baro kanyo mondo mondo awuo kata kor. Ng'e kata londiani.

An onge giru ma anyalo kawo. Ma gi- gima nie iye ka en kiyo ma nene ni- kiyo moro nasoyo e iye ka. Ka Nairobi, ka iwuoyo ni mini ni owadwa, ka Nairobi. Kiyo moro nasoyo e iye ka ma nang'iyora go e gari. Ma a, ere kiyo ni? ma. We ane. Ma ma ma kicho ma nang'iyora go e gari. Is it? Ma ma be mara, ma be mara. Ma, ma, ma, ma, ma, mano me mara we uru. Aa, ah, ah, we uru, uru achako ya gik moko ma ako dala ka nyaka wuoyi ma kiane. Em, merano na uru bag mondo we ane yo. Nenda, nenda bwana. Wanere uru. Nenda. Eh.

Ata dhi kono baba te. Wena wanya te walo kodi. Gena kungo ni nyora nyalo kata kungi tada. Dogi dogi kuonga. Opi akuongi. Akuongi. Opi dana per Nairobi kaka ni dog dala fala. Ah, eti fala.
Mara Kiswahili vyako ka eti fala. Hey, hey. Fala wewe.